नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि एखन धरि अपने सब तवर्ग में तौ से बनल संयुक्ताक्षर के दुनू भाग के अभ्यास क चुकल छी और आइ तवर्ग के थ अक्षर से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब स्क्रीन पर देख रहल छिए थ से बनल किछु संयुक्ताक्षर सब जेना थ य थ र थ व और एहि पर आधारित किछु दहिना कात शब्द सब सेहो लिखल छै तो एकरे छै से आगू विस्तार से अपने सब चर्चा करै छी जे केना संयुक्ताक्षर लिखल जेतै तो सर्वप्रथम देखियो थ आ य से बनल संयुक्ताक्षर तो थ एना के बनेलहुँ इएहमे छै से ई एना कऽ य आकृति एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै थ आ य पुनः एक बेर देख लियौ ई एना कऽ थ बनेलहुँ आ इएहमे ई एना कऽ आकृति जोड़ि देलियै एहिके थ के बामा कात डाँढ़ नहि होइ छै यहाँ सबके बुझल अछि आगाँ एहिपर शब्द सेहो लिखल छै ने मिथ्या आसानीसँ अहाँ लिख सकै छी आगाँ देखै छियै थ आ र के संयुक्ताक्षर एहिमे कनि गलती भऽ गेल छै एकर जे लिखल अछि थ आ र के संयुक्ताक्षरमे एके मात्रा लागल छै लेकिन एतऽ अपना सबके थ आ र के संयुक्ताक्षरके अभ्यास करैके अछि चूँकि ई शब्दके जे लिखल छै थ्रेशर तऽ ओतहिएसँ ई शब्द लेल गेल हेतै तऽ भऽ सकैए ई टाइपिंग मिस्टेक भऽ गेल छै ताहि दुआरे एकरा नेग्लेक्ट करबै ए के मात्रा जे लागल छै से सिर्फ एना लिखायल जेतै ई थ मे ई ए के मात्रा लगलै मतलब ई थ्रे भऽ गेलै थ्रेशर तऽ थ्रे श आ र ई शब्द लिखल छै थ्रेशर ताहि दुआरे ई थ आ र के संयुक्ताक्षरमे ए के मात्रा जे सर्कल कयल अछि से छै एतऽ थ आ र के संयुक्ताक्षर स्क्रीन पर जे बताओल गेल अछि ई हेतै एना कऽ हेतै थ आ एहिमे जे छै से ई र के आकृति लगते थ आ र ठीक है एक के मात्रा जहन लगते तहन वो आकृति ई नहीं हेते ई गलत गलती से तय छै से ई लिखा गेल छै ई मिस्टेक छै अहाँ सब एहि पर में ध्यान देवे और ई मात्रा ए के मात्रा छै ई एक मात्रा तखन लगते जहन की शब्द लिखबे तहन ठीक है थ र के संयुक्ताक्षर अहाँ बुझ गए हेबै जे कई तरीका से लिखल जेतै आगाँ थ आ व के संयुक्ताक्षर तऽ ई बहुत आसान छै एना के ई थ बना लिअ आ एहिमे नीचाँमे एना के ई त्रिभुज जकाँ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ आ नीचाँ बिंदी दऽ दियौ ई भऽ गेलै थ आ व के संयुक्ताक्षर दोसर तरीका छै जेना के थ लिखू इएहमे नीचाँमे त्रिभुज जोड़ैत आ दहिना काट डाँड़ि दऽ दियौ बामा काट डाँड़ि नहि होइ छै तऽ ई थ व के संयुक्ताक्षर एहि तरीकासँ सेहो हेतै जेनाकि देखियौ पृथ्वी लिखल छै तऽ प मे री के मात्रा थ आ व के तो एना के त्रिभुज जगह जोड़ित एना के केलहुँ नीचा में बिंदी द दिलिए आ ई मात्रा लग गए दीर्घिकार के आ प में दहिना का से कनी डैर भेले तो भले पृथ्वी तो यही तरीका से इसी से अपने सब थ य थ र थ र के अभ्यास में कहल ए के मात्रा गलत से लग गए तो आई जे से अपने सब अभ्यास कलौं थ य के थ र के थ व के मतलब थ से बनल संयुक्ताक्षर ओहि पर आधारित किछु शब्द सब छै नीक से अभ्यास करू जय मिथिला